Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye, re tabe re bua ka lehatshe. Pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ke ne ke batla go le itsese gore ga le dirisa maranyane a di-laptop kana dikhomputara go na le dinako tse di tsentsweng mo kgatisong go supa ga ke buang ka ditsetsana dingwe yaanong le taa bona go na le tselana e e nang le meradi mo teng le ka ya ko ditselaneng tsa teng gore e le ise ko ke buang ka ditsetana tse di rileng mo teng ga e le gore ga le kgone go dirisa tsone ditselana tse di kgaogantsweng tseo le kgona gore le bo le tobetsa ga go teng show more um kana ga e le gore le mo mogaleng wa letheka e be le tobetsa ga go nang le mokwalo o o supileng ko tlase gong gore go le ise ko descriptioneng ha le tsena mo descriptioneng le ya ko tlase le taya bona go kwadilwe dinako di le botala ha le tobetsa mo nakong eo ga botaleng jong go tabe go ya ko le batlang go a teng mo kgatisong ga re tswelela ka kgatiso ya rona mo e tabeile tsetlana ya ntlha ga ke bua ka dikgang tsa lehatshe Go tlhokagala gore re bue ka kgang e mo ditsetaneng tse di harologaneng ka gore kgang ya lehatshe e ntsi. Mo tsetaneng e re tabe re bua ka lehatshe ka kakaretso, re bo re bua ka lengwe lehatshe le o kgonang gore o le hiwe. Lehatshe mo Botswana le kgaogantswe gararo. Go na le lehatshe la goromente le le bitswang state land. Go na le lehatshe la mongwe le mongwe le le bitswang freehold land. E be go nna le lehatshe le e leng gore ke la morahi le le bitswang tribal land. motho gongwe gote o na le lehatshe o tshwanetse gore a bo a na le sesupo sa gore lehatshe le o lehilwe ka tsamaiso ya molao mo kgatisong ye ya tsetana ya ntlha re tabe re bua ka lehatshe la goromente e leng state land

go na le lehatshe le e leng gore le kgona go hiwa gore go nne madirelo kana mo go teng commerciale kana industrial ga lehatshe le hiwa ke goromente lone la state land tiriso ya lone e supa gore o ka dirisa lehatshe leo le gore ke la gago nako e e kae Ga lehatshe e le la bonno kana la go direlwa dijarata e tla be e nna nako ya ya dingwaga tse di ka tshwarang masome a roba bongwe le boroba bongwe 99 years mme ga e le gore lehatshe ke la madirelo mo go teng commercial kana industrial e kgona gore e nne dingwaga tsa masome a matlhano 50 years mo teng ga um mokwalo o o tabong o hiwa go tabe go buiwa gore tiriso ya lehatshe le ke eng lehatshe le ke la sebaka se se rileng le gore o tshwanetse gore o bo o agile se se tshwanetseng go agiwa mo lehatsheng leo le gore dikago tsa teng di tshwanetse gore di seka tsa nna ko tlase ga selakanyo sa bokae lehatshe le ga nako yone e e hilweng e hela motho o kgona go ikopela gore nako ye e atolosiwe ke goromente mme ga gona sepe mo teng ga mokwalo o o reng goromente o tshwanetse go dumalana go atolosa nako e motho ha a hilwe mokwalo o o bitswang go the deed of fixed period state grant nako e tla be e bua gore re go ha mokwalo o e leng title dd ka nako ya gore mme ebile yaanong nako yone ya dingwaga tse di hilweng e simolola go tsamaya motho ha e le gore o hile yone eh, deed of fixed period state grant e mo teng go tlabe go buiwa gore mo dingwageng tse di masome ga o na teta ya gore o ka rekisa lehatshe le kana wa le neela mongwe motho ga e le gore o dira yalo pele ga nako ye ya dingwaga tse di lesome go rela gore o tshwanetse go nna le tuelo e e diriwang Ga go ntse jalo, motho yo o tshwanetse gore a bo a bona ga godimo ga mong gore a lehatshe le o le agile yaka ne go tlhokagala. Ga e le gore ga a le aga, batho gantsi ba tsena mo tumalanong e e bitswang gote development agreement. Tumalano e e le gore ke batho ba re Re a dumalana gore nna ke le bonolo o hireng lehatshe le ke dumalana le maipelo gore maipelo o tla aga mo lehatsheng le ga maipelo a sena go aga mo lehatsheng le yaanong ke dumela gore ke tabe ke mo rekisetsa um ditshwanelo tsa me mo lehatsheng le Mo go direlwa gore ka ga molaong wa Botswana lehatshe ga le kgone go rekisiwa le la goromente. Ga go ntse jalo tumalano e ya amogelesega ebile kgotlatshekelo e buile gore ke tumalano e e ka ga molaong. Ha motho a batla go rekisa kana a ha mongwe setsha se um jaaka ke tlhalositse go tshwanetse gongwe go bo go kopiwa ko go ba um gang lehatshe ba department of lands mokwalo o go teng ke one wa compliance mokwalo o ko one o tabeng o bua gore rona re le ba ka boditsha re dumalana gore lehatshe le le agilwe jaaka re ne re batla ka jalo ga re na ee go thang gore e bo le bo le kgona go rekisetswa motho o sele ga go sena go dualo go tabe gape go tshwanetse gore go isiwe mokwalo ko botswana unified revenue services burs gore go kgone go bonwa ga lekgetho le go teng transfer duty le tshwanetse go duelwa kana mo ga go lebile motho wa teng ga ana um tshwanelo ya go duela lone lekgetho le motho ga a batla go reka kana a hiwa setsha se ke yo mongwe se tabe se hiwa ka mokwalo o go teng deed of transfer ga e le gore go rekisitswe Mme ga e le gore o segiwa mahala tsa tanki e tabe nna ka mokwalo mongwe o o bitswang go te deed of donation transfer mekwalo e e tabe e baakanngwa ke mmueledi o o bitswang conveyansara Ga modimo ga mokwalo o wa deed of transfer kana deed of donation transfer go na le ye mengwe mekwalo e e leng gore e tla be e diriwa gore batho ba kgone go e baya menwana mekwalo e ke mekwalo e e tabeng e bua gore motho yo o tshotseng lehatshe kana o rekang lehatshe kana o hiwang lehatshe Ke motho wa nama le madi kana ke kompone jalo jalo. O lebelele kgatiso ya me e ke buang ka um diteta tsa batho gore ba tseye dikgato ka ga semolaong ka gore mo teng ke bua ka batho ba nama le madi le batho ba semolao le gore ka ga ba ka dirang ka teng ke jang um le dithata kana ditshwanelo tse ba nang le tsone ka ga molaong

mo kgatisong ye ga ke bue ka tlhotlhomiso tsa one lone lekgetho la transfer duty mme ga le ka sala morago tsebe ya me ya botswana thinking law mo maranyaneng a facebook mo teng ke tsentse gore ee eh, gore gote motho o tshwanetse gore a duele lekgetho le ke a dirile jang gore motho o gote nya ene ga a tshwanela go duela ke ga go dirilwe jang mme ga e le gore le batla gore ke dire kgatiso e e itebagantseng le lekgetho le la transfer duty ke kopa le mpolelele le mpolelele mo maranyaneng a le one a facebook ko botswana thinking lo le mpolelele ko tase ko go kwadilweng di-commente kana le mpolelele mo maranyaneng a eh, twitter ko at bw thinking law gore re itse gore ke dihe dikgatiso tse le le ka nnang le kgathego ya go utlwa ka tsone

le e leng gore le ka dirisiwa gore ba prs ba bue gore o tshwanetse gore o duele lekgetho jaana le jaana mme ga le batla go le gone gore ke bue gore o lebelelwa eng ga motho a hiwa lehatshe mahala go bona gore a o tshwanetse go duela yone capital transfer tax kana nnya mpoleleleng jaaka ke tlhalositse ke bone gore a re dira kgatiso kana ke tsenya mo maranyaneng a mangwe ga go sena go nna jalo motho o ga o hilweng a eh, deed of transfer O kgona gore a bo a hetisetsa setsha se ko go yo mongwe. Ha setsha se heta gape se ya ko go o mongwe se hetisiwa gone ka deed of transfer gape. Mme ka gore e tlabe e se lantha setsha se hetisiwa ga go tlhokege gore go bo go batiwa mokwalo o wa compliance. Mme mokwalo o tswang gone ko BURS le mokwalo o o tswang ko city council kana council e e lebaganeng e e bitswang go te rates clearance wa tlhokagala le ga e le la ntlha mokwalo wa rates clearance wa tlhokagala mme ga e le gore setsha se Sehilweng motho ke goromente a se tshotse ka deed of fixed period state grant se tsewa ke motho e le motho o e leng gore o se tsaya e le boswa molao wa re ga a duele lekgetho le la transfer duty

Ha re lebile sekai, motho a hire setsha se ka deed of fixed period state grant ka 1980 tsatsi eno ka 2021 go tlabe go rela gore nako ya dingwaga tse masome a mane le bongwe 41 years e hitile mme ga e le gore ke setsha sa dingwaga tsa tse masome a matlhano Go rela gore go tla bo go setse dingwaga tse um boroba bongwe mo setsheng seo ha motho a sehiwa ya kaile transfer jalo ga go reye gore dingwaga di simolola ko ntheng nnyaya o ta ba a tsaya tsone dingwaga tse eh, boroba bongwe tse di setseng mme ga nako ye e ya bokhutlong kana e helela

motho ha nako e e hela o kgona go kopa goromente gore e atolosa nako kana le nkokeletse nako goromente o kgona go dumela kana o kgona go gana ga gona sepe mo mokwalong se se reng goromente o tshwanetse gore a ba leba kopo ya gago a ba go neela se o se batlang ke lebogela ga le nnile le nna mo kgatisong ya tsatsi jeno

le re paleleleng maikutlo a lona kana ga e le gore le na le um melaetsa ya gore ke gatisa kgatiso e, e le ka tswang le na le kgatlhogo go e itse re tla kopana mo nakong e sele ke kopa gore le letse tologo gore malatsi otlhe ga ke tsenya kgatiso e ntšha le kgone go bolelela go siame